Begulai baru kitai bala peninga ba dalam channel youtube aku Jangat Bi. Nyadi ke sekali tu aku ka mai kita nyurungkai cherita ke bisi misteri ba menua kitai. Meri selamat datai ngagai bala kita ke baru meda channel youtube aku lalu anang ningat nekan butang subscribe ba baruh nya. Anang takut au nadai bebayar tekan aja nya. Ngambi ke kita nemu enti bisi bedio baru tauka cherita baru ari channel youtube aku. Lalu ngagai kita ke baru meda channel YouTube aku tu, ba dalam channel YouTube aku tu aku bisi ngeluarka cherita ti misteri iya ke bisi nyadi ba menua kitai. Lalu ngambika kita enda tinggal cherita nya ila, aku minta kita subscribe dulu ngambika kita nemu enti bisi video baru iya ke pansut ba channel YouTube aku. Enggau nya, peda meh video aku tu sampai abis.

Ya, selamat betemu baru bala peninga begulai enggau aku ba channel YouTube Janggat Bi. Nyadi cherita kitai ke sekali tu iya nya nyerungkai misteri ke bisi nyadi ba Jalai Nyabau Bintulu. Nyadi Jalai Nyabau tu start ari masuk ke simpang kiba Jalai Lama Bintulu Miri. mansa UPM nyabau Water Treatment Plant lalu terus mansa Hospital Bentulu lalu nuju ngagai Kedurong Kin. Lalu ngagai sida ke diau ba Bentulu, sida iya tentu nemu agi pasal cherita jalai nyabau tu. Mayuh cherita ti nyelai didinga kitai sekalika dibacha kitai ba media sosial tauka ditusi orang ngagai kitai. Jalai nyabau tu ku orang Sigi bisi utai nguan tauka bisi antu. Enti nasib enda manah tauka bisi mimpi jai, barang sapa ke nujah jalai nyabau nya deka kena kachau tauka kena gerau. Baka nya meh kenu ku cherita orang ke kala kena kachau maya nujah jalai nyabau nya. Kelimpah ari nya, kitai kala ninga orang aksiden maya nujah jalai nyabau tu. Enti agi suba maya malam hari, orang enda entu berani nujah jalai nyabau tu, tang diatu orang ka laban nisi jalai nyabau nya nyau udah bisi dipasang orang lampu. Diatu aku ka bekunsi enggau kita bala peninga sekeda ari cherita misteri ke bisi nyadi ba jalai nyabau Bintulu. Cherita tu ditusi bala kaban aku. Lalu nama sida iya sigi delalaika aku? Enda dipadah munyi ko aku madah ngelama tu. Nyadi cherita iya munyi tu. Bisi dah sekali, Jonathan enggau kaban iya siku bejalai ngena kerita asuh kaban seduai iya ke diau di Kedurung laban ke bisi pengawa. Nyadi ari maya nya endang sigi udah malam, ku cherita. Lebuh maya Jonatan enggau kaban iya ke benung nujah jalai nyabau nya, dia deh iya tak ngasaika utai bisi nyelai? Ati iya enda entu nyamai maya nya. Iya meda mayuh amat orang pansut ari babas nganti ba tisi jalai. Orang nya nadai dikelala, lalu bisi ati Jonatan ka nanya asuh kaban iya, tang enda ulih. Mulut iya asai ke enda ulih bejako, asai ke dikunchi orang. Maya iya ke deriban nya, iya mega bisi meda utai terebai, baka antu, indu ngena baju burak lalu buk sida iya panjai, terebai baruh ba babas nisi jalai nyabau nya. Utai nya dipeda iya mayuh ukai siku dua. Antu indu ke terebai nya merening asuh iya. Dipeda Jonatan, taja baka nya iya nguji merani kati diri terus deriba. Umbas iya ga pengelaju tang enda ga laju amat ku cherita. Kira ke dua kilometer da agi nyau ka datai ba simpang hospital Nyabau, dia deh tudah Jonatan nyau tekenyit meda siko indu bejalai ngiring anak iya ngelayang jalai. Indu nya dipeda Jonatan tak merening asui iya, lalu enda nangi ke kerita seduai iya lebuh seduai iya ke ngelaing jalai nya. Kerita endang sigi udah semai amat enggau seduai iya, nya ti ngujungka kerita enda ulih diberik Jonatan agi. Nama deh, kena lantak kerita meh indu nya enggau anak iya nya tadi laban kerita enda ulih diberik Jonathan agi. Tang utai ke nyelai maya ke aksiden nya tadi diasaika Jonathan, kerita iya tak asaika ngelantak batu besai di sepi iya. Lebuh ke aksiden nya, pala Jonathan balat amat telih laban bai iya tepantup ba chermin kerita. Tambah agi, maya nya iya nadai ngena tali pinggang kelida, nyadi kaban Jonatan ke sepiak iya semina pedis mimit aja. Enda entu balat baka enggi Jonatan. Nyadi depan kerita seduai iya balat amat rusak nyau baka ke udah ngelantak dinding batu, ku cherita. Maya ke ngetat kepala benung pedis nya, dia deh tudah Jonatan bisi meda indu. ke kena lantak iya nya tadi tak bejalai nuju asuh seduai iya. Kaban Jonatan ke enggau iya maya nya dipeda iya tak duduk aja enda bejaku, nyau tebelenga. Engka sama takut menya kini. Mua indu nya jai amat dipeda Jonatan, lalu pala iya pechah. Sepiak mata indu nya nadai agi, lalu sepiak mata iya semina agi. ke kitang ba kuyu dipeda tudah Jonatan. Baka nya mega tubuh indu nya dipeda iya nyau abis balut darah lalu bisi telih ke ba kanan. Meda utai baka nya, Jonatan nyau nadai daya agi, tubuh iya nyau getal-getal lalu berasai takut. Udah indu nya nyau semak enggau iya, peda Jonatan indu nya tak berubah, betukar, bebalik nyadi asap. Lalu asap nya tadi masuk ngagai idung iya, udah nya Jonatan pen lalu luput, enda nemu orang agi. Nasib bendar enda lama udah nya, bisi kerita orang bukai mansa entudi seduai iya ari belakang, maya ke aksiden nya. Orang nya pen lalu ngetuka kerita, lalu nulung seduai iya. Maya sida ke meda Jonatan enggau kaban iya ke aksiden nya, sida iya iran amat ati laban sida iya meda depan kerita seduai iya balat amat rusak. Tang taja baka nya, sida iya nadai meda utai ke dilantak seduai iya. Puas sida iya merening kiba kanan, nyangka bisi orang kini kena lantak, pia ku ati sida iya. Taja baka nya, nadai ga sida iya meda orang sebelah nya. Enda lama udah nya, sida iya pan lalu telefon asu ambulan. Kira ke setengah jam udah nya, ambulan pan lalu datai, lalu mai Junatan enggau kaban iya asoh Hospital Nyabau, Bentulu. Nyangka bisi tiga hari udah pengelama, Junatan enggau kaban iya udah masuk hospital. Seduai iya pan diasuh dutu pansut. Taja pan teliah ba pala Jonathan nya bedau Entu Gerai, tang meh dutu ngasuh iya pulai. Sebedau Jonathan pansut ari wad hospital, dutu nya bepesan madah ba indai Jonathan, ngasuh anak iya nya berubat ngena chara tradisional laban dutur meda ulih iya nyelai amai. Lebuh maya tinduk malam, iya selalu ngigau mayuh utai disebut baka ke bisi dikachau utai lebuh diperatika bala dutur. Kira ke bisi empat tau kelima malam Junatan udah datai di rumah, indai iya pan lalu ngiga orang ke nemu merubat anak iya. Nasib ga enda jauh ari rumah sida iya Bisi apai tuai orang siku ke nemu berubat maya nya. Nyadi lebuh lemai siti, apai tuai ke nemu berubat nya tadi lalu datai asoh rumah sida Jonathan kira ka nulung merubat tudah Jonathan ke benung sakit nya. Lebuh apai tuai orang nya udah datai ba rumah sida Jonathan, iya pan lalu start merubat tudah Jonathan. Lalu dibacha iya leka sampi, leka puchau, kitai ga sama nemu baka ni chara orang berubat. Laban apai tuai nya endang sigi amat nemu berubat ku cherita, dia deh iya ulih meda tudah Jonathan tu bisi kena rasuk utai. Nya ti ngasuh Jonatan tu selalu ngigau, bejaku kediri, lalu minta anjung asuh jalai nyabau, laban ke ka betemu enggau indai anak mit ke kena lantak iya sehari nya. Bendar amat apai tuai nya merubat Jonatan maya nya ku cherita, laban tubuh iya udah kena rasuk Antu indai anak mit ke kena lantak iya ba jalai nyabau sehari nya. Nyau pengelama apai tuai nya ke merubat Jonathan nya tadi, dia deh iya ulih bejako enggau antu ke ngerasuk tubuh Jonathan nya. Nyangka antu nya nyau pedis kini. laban penemu ke dikena apai tuai nya chukup bisa. Nya ti ngujungka iya ka pansut ari tubuh Jonatan. Udah antu nya ulih pansut ari tubuh Jonatan, apai tuai nya tadi lalu nanya, Nama kebuah di ka ngachau Anak Mensia? Pia ko apai tuai nya, Nanya asuh indu antu tauka indai anak mit ke kena lantak Jonatan sehari nya. Indai anak mit nya tadi lalu nyaut, Aku ka malas dendam laban Anak Mensia udah ngelantak aku lalu anak aku pan udah mati laban sida iya. Pia ku antu nya, nyaut apai tuai nya. Enti baka nya, badu deh ngachau Anak Mensia, pia ku apai tuai nya madah asuh antu indai anak mit nya. Iya, Aku bejanji, sigi enda ngachau kita mensia agi. Tang Aku enda ulih nagang bala antu jin ke bukai, iya ke bisi diau ba jalai sida iya diau ba kampung sebelah nisi Jalai Nyabau nya. Tiap hari sida iya meratika bala Anak Mensia ke bisi bejalai ngena jalai nyabau nya, lalu bala antu jin nya lebih agi jai tauka lebih agi ganas ari bala antu bukai ke diau ba nisi jalai nyabau nya. Pia ku saut antu ke ngerasuk Jonathan nya tadi madah asuh apai tuai nya. Udah abis iya bejako, iya pan lalu ayas lesap nadai dipeda agi. Nyadi urang bukai ke dalam bilik nya nadai meda lalu enda ninga. Maya apai tuai nya ke bejako enggau antu indai anak mit nya, pengudah Jonathan ke berubat ba apai tuai nya tadi, iya pan lalu gerai, nadai agi sakit lalu gerai baka selama. Nyangka baka nya meh iya pelaba aku bala peninga, enti orang nya ngembuan penemu ti bisa, sida iya ulih meda antu tauka jin baka apai tuai tu, Ukai semina nemu berubat, tang meh iya ulih bejako enggau antu lalu muru sida antu nya ambi kena ngachau kitai mensia agi. Nyadi baka nya ku cherita iya ke bisi nyadi ba pengidup Jonathan lebuh maya nujah Jalai Nyabau Bintulu. Enggau tu, sekali agi aku minta kita ke bedau nekan butang subscribe nya, minta kita nekan iya diatu Lalu ngagai kita ke selalu ninga cherita ari channel youtube aku tu, aku meri besai terima kasih ngagai bala kita, anang lejo au teruska nyukung channel youtube aku tu. Anang irau kita udah tu ila maioh agi cherita misteri lalu enggau cherita ke bukai ila deka ditusi aku ba channel youtube aku tu. Enti kita bisi kumin ia ke besangkut paut enggau cherita misteri tu tau simpan Ba kumin baruh nya. Legi kitai sama machaya. Ok bala peninga terima kasih labu udah meda video aku tu sampai abis, betemu baru kitai ba cerita misteri iya ke bukai. Enggau nya mupur dulu aku bye bye.